Koro nyithindo gi koro dhi kanye? Gin ema onego gikonya e mpaka ka mar kuonde ma koro gidhi. Nyithindo gi wang'a wang'a iya dala ka. Eh, amo. Eh, ber ahinya kijana. Tiangu ere tiangu kae, ma tianga. Ma tianga. In ema nipidho tiang'ni. Ero magi baba mano pidho. Ere baba uno? Entie o. Ma tianga. Kik ikel na nyoko nyoko ni ni tiangi. Ni tiangi. Diluonge kwane ano tera ka chi. Dhiyo kendo dhi gi ng'we. Hmm. Choke nyithindo ma sani ochaya chaya gik ma tiang' ma pidha kenda e iko Uhuru Kenyatta. Sani obiro na ni nyoko rito rito rito rito rito. Nyalo goyo. Kele bas kuoma kae. Erego. Ang'o? Ng'ato doyo ni angwa. Hey. Hey, nyathini. Ang'o motimore? Ng'ato doyo ni. Sori ane, otima. Odoyo ni. Mano ng'a? ene bath makonga tiang' mani bath makonga koso mano e motimore nade odoyo e. tiangwa mm. inene gi wang'i en ng'ama chal nang'o en kijana moro kama mm. e, mopod tin tin kama ok en jaduong' ka wan kama e. en koso nyalo bedo wuod jaduong' wuod wuod jaduong' ma bathwa cha en mano macha Ma timbe ne galagala cha. Eh. Ema en e tie fence wa. En ma e tie fence kanyo odoyo niya. Hey. Wach lo. Wach lo ni oroma. Mambo ya samba, mambo ya samba imenitosa kwa Kiswahili. Land problem kwa Kisungu, land problem. Nimeamua kuongea na Kiingereza pia. Hey. Tera wuoyi matin adhi ane. Tera. Be doga doga ot. Weche doga doga ot. Weche mag lowo mago wene jodongo jodongo wan kama. Ere ere i dong ni ni wacho ni dhi luongo baba were i. Ere i ere i kijana er. Awuor nyathi jokombe nyathi jotugo nyagede. En ang'o? Omera ne ang'o ma En ang'o jaduong'? En ang'o jaduong'? Ang'o ma timi? Mani tim ang'o no? Donga doyo ineno ka doyo atimo ang'o? Apenji ni awuoyi matin ni tim ang'o no? Donga doyo aiko mpaka na. Ik ang'o? Aiko mpaka. Omera Mache mpaka mpaka nini? Mae mpaka, mae mpaka. Mae mpaka, dona eh, uka na nyonya. Podutindo moko ber kala ruko. Mae mpaka, mae mpaka. Apenji anyisi ni a podutindo moko adwar ber kala ruko weche mag lo. Apenji ni awe matin. Ang'o momiyo idwa ni walar kodi lo? Ok walar, ai ko mpaka. Dong mae mpaka mano ket na makombe. Eh, na kuro kete tiang'. Ing'e gima ber ni tiang' ni ng'ama opidho tiang' ka. Tiang' yani Iyaye mana koyo pidho chang'ine, iku. ling' mos awuo mondi ling' mos mondi awuo iya koja cha macha mpaka koma nitie ibiro nyaka konye ni kinya wuoyi matin ni kinya nang'o Okakinyi ma mpaka. Kae kuma nakete mpaka makete wuoyi matin tiang'. alar gi baba ulo imba chaka alar kodi lo un chuo ma nyithindo matinde dongo dongo ka nyithind nyathi mbas nyakwara Omera wuoyi matin. Alar ne ling' mos sama wuoyo. Omera ne. Omera. ne- We kinya mineno ni. An ok akinyi, aiko Ikinya e lopa. mpaka na. Akoni ni omera wuoyi Lopi matin. ocho, lopi ocho, mineno ni kucho cha. Omera ikinya e lopa. Lopi ocho, mineno ni ingede cha. Nyaka eti aora. Macha- Omera ne. Ni we ling' ka siem. Ineno ka. Ma en mpaka mane kwaru oweyo. Mae mpaka mane kwa ruweyo konie. Tere mar baba. Donje kwa mina ni donje ni. Ikinya na ngui matin. Ang'o mikinya? Mae mpaka mar babu. Kae kuma ne babu okona ni ni ni wa chope. Ngui matin lenga lenga mos chikitika. Chikitika pimi. Ina no line line. Yare ka kwa runu wadongo. Ina no line ni. Line ni. Line ni. Ina no babu e mar okona ni mae mpaka. Wemo kona bira pidho gini kae. Kodi tin mok ber ka dondora kodi e weche mag lo. Pod itin. Awacho niya, ba wuoyi matin, pod itin mok bed ber ka dondora kodi weche mag lowo. Onge dondruok Ng'e. ka a. Ng'e. Ma ka bwe mano nyisa ni kae nini wa kae kuma logo We ocho kinya kuma mineno. na Awacho pidho ni kinya. bed mos ni matin, we kinya. Onge Ng'e. kuma kinyi ne. Awacho ni ling' mos apim ni kama nugike. Boundary u ang'e maber wuoyi matin. Wan onyuol wachono kwa ng'ama san. In bas nyakwara wuoyi matin. Ling'e mos iwinje weche Bas ma nyakwaro to donjo nang'o e lo. anyisi niya, loni ok oningo olar wi nyathi matin. Pod itin, rit e odi, rit dakni. Pod itin unyalo medo nyuol mang'eny muneno ni. Ae weche mag lo wuoyi matin. We weche mag lo wuoru e ma deal go. U- Puere ni e ma dhago. Gima otamo nyaka kwaru, idwaro donje na witi wini ka ng'o ma kwaru ne onge go. Omera ne wapimni we kinya. Ineno ka ma empaka. Ka e mugike. Kata kwaru. An ang'e ni ka e kumwa gike. Ma e kumwa gike. Kwaru Mumi neno ka odindo. na ike Ni ka. wapimni. Kwaru odindo. Othowe mana lobni. Ka. Owadgi kwaru moro be ne nitie ma be ne temo. Embe ka e kama nantie. Ne ling' mos. Nan gi kwere nadi? Mm. Wagunda An ema koro godindo. lweny ma an owadgi wuoru, an owadgi kwaru, an ema koro ilaro koda lo, idwaro chako pimona. Iu to onyuolu kwaneno, ma nyaka kwaru onyuol kaneno. Ilaro koda lo, wuoyi matin. But ma lo mane babu okona ni kae kuma kar ochopo. Anyisi ni wuoyi matin, ineno kanyo cha, wawe dondore kodi mang'eny, pod itin mok ber ka dondora kodi. mineno cha kama ineno rabolo cha nitie mane kiew chakre koya cha in ka koro ikalo tiang' midonj nyaka kwa- nyakwara ang'o matimi mineno ni ang'o matimi e lopa ang'o mikinya We adong' mos. Jaber, dhi kumi. omera ne wuoyi matin ok abi dondora kodi wuoyi matin Kari dwaro nang'o? Dhi donj ka chi. dhi mbele Donga adhi mbele. In ineno ka achung'. Kanyo ka pod idhi mbele wa. In ineno ka achung'. Donga aiko mpaka na. Jodongo ma sani gi akia ni ni nade. Koro ka kama elu mane babu ok siemo na. Kae kuma ne babu osiemo na ma abiro apidho nyaka e tiang'. Manyocha ocho na pidho makonga malo kucho dhi mo pudho. Abiro apidho tiang' gi mwalo kae. Ne, ne. Abro to ya gi wi mineno ni. Ok anyal laro kodi lo, alar kwaru gi lo, imbe pod alaro kodi lo. Mache boundary u. Ineno gi echa? Abro tow ira buon mineno ni. Wuoy matin. Ok ang'e sani. Awacho ni a wuoy matin, winj gima nyisi wek kinya mineno ni. Awacho ni we kinya kama ineno ni. Idwaro alar kodi lo nyaka karang'o? Alar gi kwaru lo imbe un nyithindo manyore kinyuolo kagi imbe alar ineno fence cha. Mache fence ni. Mache fence mane kwaru weka. An ma e lo mang'e ni babwa nowena. Ma e mpaka mane babwa ochiel. Omera ne wuoyi matin mache fence mane babu wuoweka. Macha. We kinya mineno ni abro go wi lero in. Luyo idhi e lop uko yacha. We kinya. An onge yo maluwo. Mae kuma ne Omera baba wuoyi matin. nosie. Ang' ni goya. Ang' ni wagore kata ang' ni goya. E lopa. An a protect gige ne nyikwaya. Ya, ya, ya. An agoya ga ma kata kiero ni dhi kawo no chiwo. Kidhi adhi. Ang' ni goya. Au ni goye ndo. Nikata kamadi, kata nikata ka ono. Nyithindo matindo nyuolo sani go. Okwa kwa. Omera wuo mati apenji ni au ni goye lupa. Lero nga anyoni anyona kwani sida nika. Ne we we we, we timo gimina ne temo no. Go go wakite. Tim kite to tim gimina ne timo no. Omera ne wuo mati aburo aburo miyo rikoda. We maka. Miyo rikoda. Mimi ni bau napiga mzee.